Diskar ur sistem kengred hag harp muioc'h war ur sektor prevez n'eus tapet un ospitalier eue. Me gleveio seurt tra geus ar gazeten o resi deus enklasket ar un afer i brer, chiriu, Peuya de jet un hospital, iwe ur gliniken prevez i rem staliañ nebel, chetu Hi hiriv ha muioc'h vo lâret. Tu chantet chiri vo komzet hag ur sistem arc'hantaouañ en ospitalioù ha meulardor peadra zo da lâret. Mezut vad, Inora Mehan, Enora gentor, deit mador benaboden sofa kaniet dor gur radio boa, ni la kaiob ur goz benen benaboden-mañ ar enklask splan, ar stad un ospitalio ibrer neuze, a ret vo douere dor ar pladenn neue Kreizbreiz Academy, meme kaset eus o tan donet mes, Iwan Audran, vogenum a-benn tri c'har deuriañ zo soner abar. Liher kel a oañ splann vo klevet benn a oa da nebeut. Displeget vo piv un dan zo i penn un ajañs tout commence en Finistère a c'houde un nebeut zuhuniad. Yorichilaou d'ur Radio Boa, Radio Brodunet, Radio Daonet, Radio Kerne, Radio Kreis Breizh, Fréquence 8 à Transistor. Ah, Gab Entolfang, eh ben, elle se vaut, tu croguet, un abadenn sofa.
Sofa
Nevezentio eus ar Nizouni compagnouner Caroline Trouillet. Caroline euh, a zo ur gazetennerez. Il a bourra da bed ur media en clask Splan. Caroline, euh, salut tor, mon ara.

Emgavam e studio RKB e Rostren avait koñs hag un enklask zo bet komañset un tamm nebeutoc'h evit uh, Urbleso. Labouret ho peus gant Isabelle Jarjail ha Rafael da Silva, kazetennerion arall, ar uh, ospitalier war vro stad un traoù penaos e ya. Bochat titour peus bet ar euh, savaduria hospitalia ur vro nem harpet wer euh, da skouer ar euh, un tier gwilioudain ur servij a utrumada un urgence pe war dre vras un dier un diwer a vedisinerion Neuzen, un diwera dut ar ur vicheri labourat de parad de paragne un dut, savaduria ur regoz, ur sistem économikel e ya arzu ur prevez, a ziskara àr un dro ur servijaü publik yec'hedel. Bon, je suis dre vras hein, e savont ur seurt gweledva hag ur seurt holeg àr, àr un enklask zo bet embannet ganeoc'h bout zo piderlodenn. Ino hag un traoù vel lâret get an dud eo eus un troc'h bras etre ur bleier daou daou vil. Ha bremañ, niz on e daou vil pemp ar nudjon, pemp ar nudjon bleso, oe un tamm dishañval an traoù. Oe tchetchen diaes a-benn taol-faign. Euh, petra zo chanchet en aozadur strukturel e korf pemplec'h nugent en un nebeud geriou. Mm, un dra pouezus-tre hag a zo neus chañjet ar sistem eo ar mod evit an ospitalio da bout ar rantaouet. E ar sistem ar rantaoui en dez a iri, pezh a gonta e ar gounid dezho quoi. bout en pletus, en pletus da lâret eo rentable. Rentable. Mm. Evit bout un tamm resisoc'h, ur reolenn a ran taoù nevez oa bet lakaet d'an ospitalioù gant ar Stad e daou vil tri. Ar reolenn se vez anvet la T2A, tarification à l'activité, ar prizioù hervez an ober, vez graet deus se. neuzen ar priz a vez roet da bep ober, bep act medical, gestr mezegel. Hag ar priz-se vez paeet d'an ospital, euh, el lem m'eo bet graet euh, un ober. Euh, Pegours eo arrivet ur seurt feuson de beagn un ober daou vil tri Ya, da vil-tri. Abaoe neuzen eh ema ema ret en ospitalioù da vout ampletus. Neuzen ser avat d'ar c'hlinikoù, d'ar gened-prevez, uh, met uh, der a poent en ospitalio. E memes koulz pet juer uh, n'eus ket moyen en ospitalio bout, uh, bout ampletus bout rentable. Uh, n'eus ket moyen e, e fotorat en ospitalio um, ober war-dro an dud nose a days. Bon, pet Pezh n'eo ket n'eo ket rediet d'ar c'hlinikoù. Soñjit en ora ma vo goulennet d'ar skolioù bout ampletus. Ur servij publik en deus ket moaien. Ur servij deskadurezh quoi. Servij, ya. Ha neuze, on zent peus peus komzet hag un ospitalier hag hag ur rank bout dijoret a-hed un noziadeù sañset e-pad ur rac'h ur un deberiev e-pad ur blez a bozo d'un tural ur c'hlinikeù Hag ur c'hell chouech da vout didioc'h pe pas un dra sonn eo lâret Ar c'hlinico vez grêt um, surtout operationoù, oberatadennoù, mm -hmm. e, e pas d'un dé. An oberata war an dé vez grêt deus la médecine ambulatoire pe chirurgien ambulatoire. Un dra-se um, vez grêt en er klinico surtout. A klinico a c'helle kloza e pas de nosves a e pas de dibetuzinau.
Ah, peger un ambulatoire signifie arrive de Vitin ha lorraine de Noz. Ya, setu, ya. Ya, ya. Hmm. Ya, n'eus ket da afer uh, chom pa de noz, uh, ya. Ar c'hiniko, la choaz un operationo hag a zo, hag a zo ampletus. Ka Hervé en T2A, ar priz Hervé an ober, un operacion, a c'hella kost

An operasionoù GCC a c'hell bout gweet buan a-walc'h pad an de. Ar priz zo mat a-walc'h kwa, evit an oberoù-se. Met an den hag a zo kozh a-walc'h n'eus afer chom pad pell en ospital hag n'eus afer ober an operasionoù, ober an complication a zo, e-keñver e stad e ret. Bon, bah, An situation-se, da skouer, n'eo ket ampletus, n'eo ket rentable, quoi. Il m'arrive kaout ur juele, pas de pelle, en hospital, un eus ket juele a oar. Ha, ha da skouer, a wechoù e ve prederiet tud e c'hlinikoù, um, e ve um, an, an opération uh, hag um, censé te simple a oar, mais ben a fin, uh, kaset d'an hospitalio ar lec'h, Piduer, un hôpital, a assurer le suivi pas de noz. Ok, de la rede argant un oberataden verrei derlinik a garler vekaset un anizo complicator de bareang den hospital avait tout leur pers ses or per otis plegatia de heuliang vid kenderel de vout idan ever un dut a hed ne hag a hed noz quoi Ya, ya, a-wechoù, ya. Ober an tud hag a zo en ospitalioù a n'eus a situasionoù kompliket a-walc'h, quoi. Tud kozh. Et... Meur ar c'hleñved.
Meur ar c'hleñved, ya, setu. Ha n'eus ket uh, tremen ar c'hleñved uh, besteet, quoi, er, er c'hlinikoù. Mm. Mais gant ar sistem arc'hantaouiñ, ar brevez deus un T2A, uh, sistem arc'hantaouiñ, ar prijoù er van ober, met ne deus ket uh, rediaoù ar servijoù publik, da predariañ tout an dud pad an noz-en de. Pedur ar feson da hantawi ar c'hliniko hag an hospitalio zo memes mod. Hein. Mm Mais ar man ar hantawi se zo anvel deus ar spered euh, ambregerejo d'ar kenad privez quoi, d'ar c'hliniko. He ez ore dezhe kaout gounidou, ez ore dezhe choaz euh, ar c'hlanvourien hag choaz an operationo avec reit. An operationou rentable hag a vez great, hag a vez choiset ben a finia. Hag un, un diforc'h gopr bras zo, un revet pervet jeu oh, en classe, qui est très un dieu il a bourrat vid ur clinique ou prevez, hag euh, reral il a bourrat ben hospitalia, chen brasse un diforc'h um, Ya, brasse war e ba, a vez chou gopr a la bout betek tri wech brasoc'h. Er gened prevez. Terduer. Ha sez o koz euh, o bern o bern medicinet m'am rencontret an eus oan euh, mont chut eus euh, hospitalio publik ha mont de labourer er c'hlinikao. Ez e de gompren. Hein. Ba, ba pensintan, euh, evit o vuez famille, euh, n'e ket deiz bout euh, deus tro être de garde mm. ha n'eus ket obligationo uh, bout deus, uh, deus tro uh, kement-se er c'hliniko moyen zo choaz. Evit kompren mat, ar medisinet uh, n'eo ket peet en memes mod gant uh, an hospitalio gant ar c'hliniko quoi. Ar medisinet hag al labour ar c'hliniko zo medisinet frank war o hano.

gant depasement d'un horaire. Se zo kozue hezoc'h kaout uh, muioc'h a arc'hant pa ve uh, labourat er kliniko ar genad privez. Ha vel meus displegetar, ez oret ar kliniko gonit ar gant, neuzen ez ede e rein d'ar medicinet de goprou euh, ouzpen, quoi. On ne ket gopr da vat, mais rémunération a ouzpen. Ha tout ur paire zo a dépassement d'honoraires manet hebiou ur priz classique. Il y a un priz classique hag a vez hag a paeet gant la sécurité sociale. Chetu um, pibe hag ur peurest un dud e genter pe bouzar mutuel a travelse? Un mutuel a pe un dud. Mat eo deus ket Michela. Ya, setu. En ur mod vez kavet muioc'h a dud o deus ar gant er c'hlinikeù hag ur ebour ur an ospitalioù. Ja, just. Ha ue pe duer tout un dud a, a wer en dra-se. Ez ore kaout uh, ar medisin uh, lakat ur rendez-vous buan pa vez pellgomzet d'ar c'hliniko. Ya. Ha bon, en eus ket choaz ivez evit an dud, hein?
Kevredigezhel, rannvroel, teryezhek, radio-boa o radio e Breizh.
Adem de glevet euh, muzit vati hor azia renkaden un hospitalieu hag er ur sistem de arc'hantaouang anezhe anvet euh, aved lod zo Te daou a Caroline Trouillet hag Isabelle Jarjail uh, o deus enklasket ar stad an ospitalieu Ibrer, un enklask zo bet embannet geus plan ur mis paset. Ur per zo bouz bet ospitalieu i roulen argant azorte arlec'h embann, euh, arlec'h embann un enklask. Uh, I kas sur lem a vez bo goulennet gete danevell eveziagne ar un oberat a deneu car bout zo danevellagn se hag ur c'hell laret imanima un deficit petra zo c'hoarveet resis piv neus labouret penaos pegoulz ar ar entrese a sans ede un danevell se un dra beneg hag ur c'heller ra hag ur c'heller goulen a bentolfagn pep anni a ranam o deus ar duir de roulen teurelier seul arne Met hañval eus titouroù ne faotr dispakeañ atav ur sundezoned vo espliket displeget hiroc'h àr ur c'hlemeuse àr hag ar strategiezh splann. Sofa!
Gwiriel hag a bep mat. Daoust hag eus tud arall evit an ospitalier zo fallgoutan bet o enklask daoust hag eus bet uh, konsekans arall? Um, pas evit an poent. Non, pas evit an poent. Ya. Bon. Pezh m'am skrivet, pezh m'am anklasket zo... Malheureusement, siwazh zo un dra hag zo brudet. Bon, pezh oe ba om soñj oc'h uh, ober en klas oe mont un tamm uh, pelloc'h deus uh, ar pezh e vez lennet bemdez, bopret er mediaoù uh, lec'hel, tremado uh, Hag zo peurkarget tiez gwillouti o klozañ, tud ne c'hallent ket kaout medisined. Met dre omp klask klasket mont mont donoc'h ha displegañ perak. Perak emañ chen euh, distrujet en ospitalio. Mm. Hag an zon peus dispaket ur seurt aozadur yeah. zo i vonet muioc'h-mui ar rinter prevez. Mm-hmm. en ur mod. Uh, interesus brase uh, just ur roll displeget ve mat uh, en enklask ur per ur c'hoarvez er klinik prevez penaos eo uh, ben la quand on est une tameud argoz ar un te deus a just ur roll ur fet de de arant a oagn uh, no barata da nev Rebe un oberata just mhm. a-walh hag hiriv en devez chejet en traoù er mem mod a vidirok ha neus Dost hag amitonet de vout d'ur stad unanet euh, a fait diaret. ba,
en, ya, se zo un hent hag zo, hag euh, a vez duellet gant un dud ya peseurt mod vez privilegié ar secteur privé euh, dre ur mod euh, ar c'hanta oui euh, ar service public pezh m'am duellet en enklask pa vez klozet ar servij en un hospital ba vez klasket gant ar c'hlinik hag zo tocht d'un hospital dekor unan all pedur Lec'h ma vez moaien euh, bout ampletus, res da kaout euh, ar c'hlinikoù ar genad prevez. En eus ket pet zo euh, en deus embannet a gouarnamant e vefe kresket ar prijeo, prijeo en oberata, an te deus hein, a poent mam pem tregant, 0,5%, hep na vefe laket redio ouzhpenn d'ar c'hliniko. Neuzen etre ar genad privez hag ar genad publik. Kresket ar poent a 0 skej pemp ha tregont euro, neus un pemp centime ha tregont evit ha peag un, un oberatadenn yeah, setu.
Tout un oberatadenn eu? Un oberatadenn hag a vez greit gant uh, un ospitaler gant ar c'hlinico, n'eus ket difor, mais uh, difor a zo etre uh, petra zo rediet d'un ospitaler d'ober ha, pe, ha petra N'eo ket rediet d'an arc'hlinikañ d'ober. Ospitalioù zo service publik neuzen euh, maret euh, euh, prederia en dud force beserain, euh, force pegoulz nozade ar kliniko a hella tapout ur spirit euh, d'entreprise. Evit chou...
Ya, setu.
N'eo ket normal e ve euh, kresket ar prejou evit an daou genad Ya memes koulz quoi, memes euh, live. Guppy euh, e be lakaet e plas ur sistem te daou a. Ah, eh. Vidor e respont hag un enkaden quoi, en ur mod peg c'hoant mod roulen genor, mais biscoar cementaral quoi, un enkaden bras zo pieux zo kirieg hag un, hag un enkaden dur plan benek. Mais an te deus a zo bet umburnet en ar prantad, ve komzet deus euh, goudoret euh, modernisation de l'action publique. Klevet 'vije ar servijo publik n'int ket ampletus, n'eo ket efedus a-walc'h, ober an traoù melestradurel a zo, kavet 'vez tud hag ne labourent ket e servijo publik, tout e spered modernisation de la vie publique, spered, ar memes spered hag a vez gwelet gant un teduzañ.

Jacques Chirac, oe bet prezidant Republik ar Frañs tre 2002 ha 2000 neuzen uh, hag er uh, penaos ur prantad-se de, de lakaat e plas um, un te daou a oe uh, ma meus komprenet mat uh, uh, en ur lezenn fin 2003 lakaat e plas e 2000 poar mm. de commence quoi. Yeah. Deus un ugent vleso À peu près. Ja. Kroget en traoù, quoi. Ja.
Mm -mm. Bozo un drabennek d'an chaussure de gompren mat. Ja. Uh, perak ez un dle vras e ospitalieu publik ur vro uh, ninche sanset boudargant ar geurstad uh, sanset groeit avit un ospitalieu, enfin sanset dieus ur budget hag ya gant ur perro deus affaires, quoi.

daou vil tri. Ret eo d'an ospitalioù, da renerien an ospitalioù, n'eo ket pet mat a oar un operasionoù, un oberio gant e stad, n'eo ket pet mat. Muioc'h, muiañ a dud hag n'eus afer da bout prederiet, muiañ, muiañ dud zo kaoz. Ah, bout zo ur fet de e vehe yahe ar hosa d'ur boblañs ivez. Mais il y a rummad ar baby boom zo Wai, koz. Gant a-wechoù ober klañved eo kizidik komplike ha amzer a arc'hant eus afer evit uh, kaout diskoulmoù resis evit uh, o problemaoù. Se, vel just, n'eo ket impletus, n'eo ket rentable. Un dra ivez important m'am pe diskouezet euh, en o klas. Goulennet eo bet gant ar gallodo publik gant ar stad abaoe euh, pou, euh, ugent blez déjà ober muioc'h a médecine ambulatoire. Oberata war an de, da la rede en tud had en ospitalio evit bout opéré e-pad an deiz. Opératet. Opératet, opératet ban an deiz. Menez ket ar fer dezhe uh, chom, uh, chom da gousket en ospital. Ar pezh zo mat oa evit an dud, ni mamm ket rant chom war e bel en ospitalio. N'eo ket un dra ampletus. Se gouskañ ker d'an ospitalio, d'ar médecine ambulatoire. koulskoude un galadaoù publik deus c'hoant da welet muioc'h muioc'h ar médecine ambulatoire. C'est ça, hor skouer, bah, bopet ve, ve laret, c'est un des injonctions contradictoires, bopet non hospitalio. Mm. RDD, Robert Médecine Ambulatoire, euh, près d'Ariane, du Cause, bah, RDD, bout un ple tué, euh, di walit gant euh, dispign avec great evit tuta médecine intérim, un tretan, mais ne ket choaz evit euh, ar reveillant surtout. gopra medisinet euh, etretan. Pidger n'eus ket medisinet all hag zo euh, en titre quoi. Euh. Peularet euh, revian e, e, e veneged euh, penaos un hospitalia bihan quoi. Ja, a, a neus un peve un diover a vedisin pe de skouer a, a surgian va de je dis non zo gopret ben hospital galara boutut hag eus adre interim hag ur c'houlen er boucha muioc'h argant ve mhm. hag un drase a goust uh, ja. keru

labour en ospital e penn kentañ ar gêr fin o red micher, met n'eus ket bet seurt ebet evit ar re hag zo euh, e-kreiz o red micher. E-kreiz o petra O red micher, o red micher da rede euh, leur carrière, quoi. Mm. Euh, padal e reont pevar ugent deus corps médical. Pevar un jeune dragon. Ya, pevar jeune dragon, ya. Ez eo lâret d'an ospitalio, uh, ospitalio bihan dreist-holl, uh, diwallet gant uh, dispign uh, evit, uh, evit uh, Sacha Gopra, uh, medicinet intérim, pas ne ce que choix éviter, péduire euh, médicinet un titulaire n'eus ket rantin labourat en ospitalioù publik. Un sterde condition al labour, n'eus ket personnel a war, re a wask a zo, ur veje ouzhpenn zo, ha un diskoulm bet kavet gant ospitalioù zo, medicinet etretan, intérim médical. Merci Brasdoc Caroline, komzet vo hag un traoù-se ur zuhun de zonet hiroc'h o irboch a traoù vo de Gontagn muzik doa dirichila ou doc'h an abadenn sofa ou ar kanietoc'h ge radio boa bremañ dam de glevet uh, ur rapourien uh, bon ninch neuve e tambut met imanti hem staliañ muioc'h mui Hag i penaos euh, Ba chetu hag ir ober trouz a benn teulfeñger a ro oho e DJ-eu chetu aked ge plouz a foen.